M puhiri ma biligu zaaha a ni ku be luɣili kam ka wɔɔ chira n-tɛha dini n-ku nyili ya maa na visa eh zuŋɔ ti lahabali shɛli ti ni ku yɛn nya maa di ku yɛn nyɛla visa card n-tɛha n nyɛla ninvuɣu so ŋun yina office puuni ka di nyɛla n-tɛha a yi pun yuli part one maa ŋolo ŋɔ nyɛla part two di zuɣu n ni ku yɛn suhi a shɛm gɔrim yɛltɔɣa ka ti diri fiila eh N ni bɔhiri n ya baŋda, di zuɣu n ni ku n suhu shɛm. Kpaŋ ma amaŋa di niŋ a mabia zamba. A mi miri ka a niŋ suhu biɛɣu ni so zamba. Kpaŋ ma amaŋa ka a shɛ yi vidio ŋɔ maa. Shɛ yi zaŋ ti a mabiligu kam, ka laiki ka sɔbsikiraabi. Cham YouTube maa n-ti tɛɛn a notification. Saha shɛli bɛn mi vidio ŋɔ maa, a yi wum ka bi wum di naabu, E a be n diri daanfaa n di zuɣu ni ko yɛn sohi a shɛm kpaŋ maa maŋa ka a shɛyi vidio maa ka chaŋ YouTube maa a yi subscribe ka like ka turn a notification maa biɛhigu ni ka nyiŋkpab maa foom ni a nya nyaa gɔrim yɛtɔɣa topic din saan n lu na kpaŋ maa maŋa ka a wum ni yɛtɔɣa maa laahali n ti naara a ni wum ni gyo shɛm kpɛŋɔ maa ka di naɣiba m bala maa Yɛtɔɣa ku tooi naai lala, wula ka di pirigi, wula ka di naagi? Eeh, saha shɛli kam n niŋdami, a mara ba, a mara ba, zaŋ kana n piraaviti puuni. Lihima, din tahili ka a sheei yiri maa yaa, bɛn ku be kantinsi maa, sheei ma n zaŋ bahi ba. Yɛtɔɣa shɛŋa benimi ka di niŋ ka n zilli li zuɣu ka a wum li mi. Yɛm yaɣa ni yino malibu, a ni tooi zaŋ li n zaŋ bɔhi zaɣa yaakaza bɔhiriba tumdi woo, bɔhisi puuni mi di ka zabili, di ka a gbiɛɣu di mi ka a kpali. Di zuɣu n ni ku yɛn suhi a shɛm nyɛmi ni kadama ee a yi ku kana ka mali bɔhi shɛli ni a bɔhi ee vidio din sani ka a yuli, a wumi yɛtɔɣ shɛli ka a nini bi neegi ka a di bɔri ni a vihi nya nya kadama ee yɛtɔɣili ŋɔ yɛtɔɣili ŋɔ wula n-nyɛ li ee ka a ga gbaagi n-zaŋ pahi a dini puuni. Loorinim garila taba oo. Skuta nim garila taba chɛɣu ti zani kpɛ ŋɔ ka salo ŋɔ maa ka bi gari bee gari naagi traffic ŋɔ zuɣu n zaŋɔ maa n yɛn karo mi ka o baŋ ni kadama a loori ni ku guuri ka bo so loori guui nyaŋa a wahi yi ku chani ka binshɛɣu kam sokam so gɔhi yɛn chani mi nyaŋa di zuɣu chɛɣu n zaŋ biɛhigu niŋ zo so silmiin so ŋun kana ti zani n tooni ŋɔ n yɛn nya biɛhigu kam puuni niriba ni gu a tooni Niriba ni zani a soli zuɣu, amaa a yi zaŋ ninmoo ka ŋaɣisi n-yi, a nyɛla ŋun yɛn chaŋ nti yaɣi bɛ zuɣu. A bi nya salo maa ni kana ti zani n tooni? Tɔ so mi m-be n tooni, o barila sukuuta, ka n gba bari sukuuta. N yɛn ŋaɣisimi yi. Ni yi yi n-naagi n zuɣu maa, a ŋun pun faai gari o sukuuta maa ŋun ni zani n tooni maa, lihimi n-kani tiŋ ha. A lihir o, ŋuni n-ku be kantiŋ maa ha, amaa n yɛn kamna nti guui yiɣ o zuɣu, ka m min o, ka o baŋ ni ka dama o wahu ni ka o guur a bee o yi ka o mi, so yɛn mimi n-gir o zuɣu. Di zuɣu n ni bɔri ni n yɛli shɛm ti ban pun daŋ ni tooni ŋɔ maa, Nyɛ ŋun ni be nyaaŋa, Visa Card, Banki kam puuni bɛn tooi taai Visa Card. Bank card ti mali a bank statement ka bank nim maa di mali yaa yiŋa ka di nyɛla a ni ku mi a bank shɛli maa a bank maa n bala bank statement di bɛni mi ka naan chɛ visa card. Visa card ŋɔ maa a yi zaŋ zaŋ gɔn chaŋ luɣili kam eeh a ni tooi yihi laɣiri. Ghana nim gba zaa bi niŋ ni visa card. Amaa n pun tɔɣisa din tuui ni a build a bank statement shɛm. Suɣilo ni beni chinchi yɛn kpela gaɣili puuni. N zo maa, n lan guuna n-ti ya o zuɣu. Kpe ŋɔ maa hankali shɛli din be di puuni ka m bɔri ni a baŋ n-nyɛ mi. Ti ba n daŋ tooni n gɔna ti bɛ gɔrim yɔɣu ŋɔ maa, it's never too late. So ni tooi daŋ tooni luɣi shɛli polo ka a ti kana n ti paag o ka a min o ka yi di tab daanfaani, ka a min o ka yi lan wuhi tab yurilim. Kaman m mini n zo ŋɔ, ti ni lan kana n ti zani ni ti wuhi tab yurilim ŋɔ. M min o, bin yiŋa ka ti zaaha gbibi ŋɔ maa, so yiŋa ka ti zaaha chani ŋɔ maa. Amaa so ni tooi kana ti yaɣi so zuɣu. Di mi zaaha maa yoli mabiligu yi ba ni bɛ yiŋa leenimiya tuma. Zuŋɔ bɔhimmiya tuma. A ni bɔri ni a go maa, tuun bɔ ka a mali a nuu ni? Di jɛri suli oo, di jɛri suli. Chɛ ka a negative ka di niŋ a positive. M mabia, n ni yɛri yɛtɔɣ shɛli maa nyam ni kadama nyin ni tooi be yiŋ zuŋɔ ŋɔ, ka Naawuni chɛ ka a mali nuu ni baŋsim shɛli, ka so kana silimiin tiŋa yuun gbaliŋ, ka so gɔn chani gɔrim yɔɣu yuun gbaliŋ yuun pia yuun pinaanu, ka nyin ni ti kana achira ayi bee achira ata shɛli ŋɔ maa, ka a mali baŋsim shɛli ŋɔ maa, ka a yɛn deei salaari shɛli ŋɔ maa, ka ŋun ŋun be yuungbala ŋɔ maa o ku tooi deei li. Di zuɣu ti daŋdimi yɛriya ka dama ti downfall, ti tuubu shee, ti daa niŋ mistake pam, ka tuun shɛŋa beni ti daa bi bɔhim li. Zunzuŋɔ ŋɔ yi ba mali kompiuta, zunzuŋɔ ŋɔ dunia maa kanimi na ti paari saha shɛli ka di nyɛla baŋsim n-nyɛ n-deei dunia, baŋsim n-nyɛ n-deei binshɛɣukam. Ɛ? Di zuɣu zunzuŋɔ ŋɔ, baŋsim shɛŋa benimi ka a yi mali li, luɣilikam ka a yi ku yiɣisi a yɛn chaŋmi a ti kpi, ka so ku tooi gahindi a, ka so ku tooi yɛl a shɛli. Zunzuŋɔ ŋɔ, a yi dɔɣi bihi, ka bihi maa ku yiɣisina m-mali kompiuta baŋsim Nyama luɣulu kam ka o yi chaŋ ti kpe kompiuta baŋsim maa di ku tooi yi o ni. Zunzuŋ ŋɔ dunia ŋɔ dini n-dira. Ninkura bee zaɣ kura kpɛna silimiin tinsi ŋɔ n-nyɛ chichanima bee n-nyɛ shikuru bihi ka ti yoli tim ni o di baŋ la wana mali tuun baŋsim yaaka zaa. O di baŋ lala wana n-chɛ ka o bia niŋ ŋɔ. Ninvuɣ bɔbigu yi yiŋ kana ka ka tuma zunzuŋɔ ka di yɛla ni di daa baŋ lala n daa naan bɔhim tuma yaaka zaa. Ni di daa, wait, n daa ku mali tuma yaaka zaa, opportunity. Ni di baŋ la n daa naan niŋ li. Di zuɣu ti ban be kantinsi ŋɔ maa ti yɛriya mi ni kadama it's never too late. Lihimi o yiŋ polo hali Africa countries ŋɔ shɛŋa South Africa, a yɛn nyɛla South Africa ŋɔ polo ka di nyɛla nyɛ ŋun ku nyɛ bihi lana ka a ku mali hairdresser baŋsim, zuɣu tuma baŋsim, nini polo maa zaa ka a yi gu a yɛn chaŋ mi ti make money ɛɛh zuɣu ti ni daa bɛ yiŋ saha shɛli ti daa tɛhiri mi ka di ŋmanila ninvuɣu so ŋun nyɛ barber bee ŋun chɛri zuɣu ninvuɣu chɔɣifu n-nyɛ o. zunzuŋɔ ŋɔ ti baŋya ka di nyɛla ti kamina n ti pahi na luɣ shɛli polo ka bɛ daa kuli bɔra ka yɛn yo a liɣim maa ka ban a mi zuɣu chɛbu a mi bahi ba wallaahi ka a ʒi ka di nyɛla takaya n-nyɛla yɛn ka di nyɛla tuma ka a di bɔra ka bɛ yɛli tuma m-bala maa a di mi di tuma opportunity n-doya ŋɔ maa di zuɣu ti mabiligu ti ni kuli yɛn suhi ya shɛm nyam ni kadama It's never too late in everything eh Di doli ni mani n yɛri ŋɔ maa video nim maa shee zaŋ ti so eh A yi shee zaŋ zaŋ ti to bɔhim bɔhisi Bɔhim a mabiligu bɔhim a zonima bin be nini polo maa Bɔhim bɔhi shɛŋa ka dima n di bi mila binyaaka zaa ka di bɔri ni a wuhi ma A nyɛ Ti ti gɔbu shee ka mali Hajj agent nima Ankara, Kumasi, travel agent nima bɛ mini bɛn be social media ka a yi ku nya shɛli kam ka bɛ dii zaŋ ni travel bimbo bimbo ka di dii beni Canada bimbo especially Canada bimbo nima ka a dii doli li ŋɔ maa woliginsim shili ka bɛ mini ninvuɣu shɛba bɛn ku be Ghana ka mali ba di zaa nyɛla business but gɔrim di maliya paya paya paya paya paya so dini ni so dini ni so dini ka niriba pam ka bɛ mali gɔra apart from timpɔin yili shɛŋa amaa m bɔri ni n lan suhi a kpɛŋŋɔ ka a shɛɛ ka like ka comment saha-shɛlikam yɛn niŋdi a maraaba dindahinshɛli topic yɛn nyɛli ka m bɔri ni a turn a notification ti lee yɛn labimi na nti yɛli soya din ya paya paya paya paya paya ka di zaaha maa ka kambɔnsi ni tinzun nima ka bɛ mali li gɔra a di bi mi ti yɛn yɛla di yɛtɔɣa ka a gba gbaai pahi ni ŋun ʒi o doli la ŋun mi ka o wuhi o biɛla biɛla lahi ka o ti baŋ n dihi tabili ni a nyɛla ni ŋun gba zaa bɔri ni a doli n wumda. Dizuɣu ti yɛn chibila soli n yɛli, Kambɔnsi ŋɔ maa yaa, a nya soliya ka zaa. bi malli n gɔra, a ni nyɛ soli yaɣa ka zaa bi mali niriba n gɔra, a ni nyɛ soli yaɣa ka zaa di gɔra. Di zuɣu n mi n yɛla, yi ti malila process of travel, process din sani n beni, process shɛŋa din beni ka kambɔnsi ka bi malli gɔra bee ka bi malli chana. My next video n yɛn yɛlimi kadama gɔrim yɔɣu kamani kambɔnsi maa ban beni ŋɔ maa. Apart from a mi shɛli ka di nyɛla by road, travel visa, eh, soya maa din ni din ni din ni din ka n lan mi bee ka ti mi, ka di nyɛla di gba zaa lan zaŋdila niriba n-gɔra bee niriba lan doli li mi n-gɔra, dini n-nyɛ din sani. A gba zaa ni yi wum A takaya nyɛmi ni kadima a piri pay yi. A ni mi shɛli yɛla ka na bi wum li, to m-mali n shili din kana. Di zuɣu, kpɛŋŋo gɔri n yɛtɔɣa ka ti tɔɣisira. Di mi zaaha yoli, ti yɛn tɔɣisila ka sokam n dii gɔra. Ninvuɣ shɛb bɛnimi a yi be yiŋa, di bi lan tu ni a gu. Gɔri m-mi yɔɣu Miri ka a be samban polo ka fɔɣisiri so ni di tu ni kadama o gba go. Zaa pa yim, so beni o yɛn gomi ka ti rigireeti o maŋa ni kadama o ni go gɔri shɛli ŋɔ maa. Bana n-nyɛ ba nima ti ni diri gba zaa fiila Naawuni saɣira